Тәкъдим итеп карадым, мәйтәм, шундый идея бар иде, шулай итеп җыештырып, җыеп мәйтәм, бөтенесен бер турнир үткәрәсе килә. Алай итә, әйдәгез үткәрегез, без ярдәм итербез, спонсорлык ярдәме күрсәтербез дип. Шулай итеп, шундый идея барлыкка килде дә, без аны 2016 елда үткәреп таттык. Һәм быел инде, димәк, 5нче тапкыр үтә. Быел 5нче тапкыр үтә, бер кечкенә генә юбилей. Анда инде командалар саны артмый. Без һәр елны 8 команда катнаштырабыз, чөнки турнирны бер көн эчендә үткәреп чыгарга кирәк. Э, иҗат кешеләрен бер көннән дә артыкка җыю шактый кыенга туры килә, чөнки аларның бөтенесенең гастрольләр, төрле-төрле чаралар. Шул бер көн җыел алсак, безгә әйбәт инде. Шушы 8 команда, 16 елда да 8 команда иде. Әйе. Э, алышынулар булдымы? Менә мәсәлән, э, икенче елга кайсыдыр команда төшеп калып, яңа нинди номинация барлыкка килү, яңа команда барлыкка килү. Андый андый вариантлар булды. Дөрестән дә безнең командаларда ел саен ниндидер яңа командалар истәлеп тора. Э, быел да ике яңа быел хәтта ике яңа команда бар э, берсе аның э, татар гармунчылары командасы быел хыялланып үзләренең командаларын куйдылар һәм инде безнең быел бер команда катнаша алмый чөнки уенчылар аларның авыртып киткән кешеләр дә җыелып бетми шуңа күрә алар катнашмыйбыз дип әйттеләр дә алар урынына без быел менә шул татар концертларын татар чараларын татар бәйрәмнәрен төшерә торган һәм э, контент тутыра торган э, видеографларны һәм фотографларга тәкъдим иттек, алар җыелдылар. Әле менә соңгы көннәрдә генә э, Ришат Төхватуллинның э, администратор шалтыраткан иде. Без Ришат Төхватуллин командасы булып керәйгә әле дип инде. Мәйтәм егетләр быел инде соңа калдыгыз, чөнки командалар бер генә команда артса да анда уеннар күбәя, э, турнир сузыла дигән сүз. Шуңа күрә мәйтәм әйдәгез икенче елга дип. Менә шулай бәлки икенче елга тагын бер яңалык булыр. Ришат Төхватуллинның э, группасы бәлки бер Команда белән үзәре керерләр. Алар ничек уйнамакчы булганнар икән соң? Аның бит 31 көнне концерты әле аның. Белмим шул.
Белмим шул. Концерт алдыннан Димәк, аның командасында кеше җитәрлек белмим. Берсе концерт куя тора, берсе. Без аңладык хәзер Ришат Сухатуллин ни өчен, ничек итеп шулай дип күп концертлар куя. Аның бар икән бит. Алыштыра торган Ришат. Игезәге, игезәге. Игезәге бар икән. Кайсысы футбол уйныйда, кайсысы сәхнәдә, ансын инде үзегез танасыз. Яхшы, димәк, бүгенге быел сайсы Узаның 31 көнне. Әйе, ел сайын яңалыклар була дип әйттем инде. Менә быел беренче яңалык ул ике команда катнашы була. Икенче яңалык ул быел турнирның җыелма командасы белән министрлар кабинеты командасы арасында күргәзмә уены булачак. Менә шундый матч көтелә. Алар үзләре теләк белдерделәр. Э, турнир алар турнирда катнашасызар килгән идем әйтәм егетләр иҗат кешеләре турнирында э, катнашу әйтәм урынсызрак булыр әйтәм ничек уйлыйсыз әгәр дә без күргәзмә уен үткәрсәк менә күптән хыял бар иде менә шул турнирда уйный торган бөтен команда без инде командаларга бүленеп уйныйбыз менә шулардан бер җыелма команда ясап кемгәдер каршы уйнау хыялы бар и менә быел тормышка аша ә кем барлаячак шушы җыелма команданы иҗат кешеләр арасында син тренер буларак та үзеңне э, быел Миңа калса, анда бит безнең быел безнең тагын бер яңалык бар, безнең э, попечительләр советы барлыкка килде хәзер. Анда дүрт кеше керде, аның инде без тәкъдим иттек җитәкче итеп Салават абый Фатхетдиновны. Э, анда керде Татарстанның атказанган артистлары Раяз Фасыйхов белән Филюс Кахиров һәм турнирны теге оештырып йөрүче буларак мин кердем инде. Менә шушы кешеләрнең фикеренә без колак салабыз инде. Э, аннан соң э, төп судьяларның да фикеренә һәм үзе команда, менә команда үзе хәл итә инде. Команда бит инде бар капитан, миңа калса капитаннар анда Э, катнашачак инде ул э, командада. Һәм миңа калсак, һәрбер командадан бер икешәр, өчшәр кеше алабыз. Син әйттең, э, кызыклы булды. Бу, димәк, министрлар кабинетында эшләүчеләр, әйбит. Әйе. Әйтик инде без буларны кем җитәк депутатлар дип әйтик, депутатлар дип әйтергә буламы кемнәр? Депутатлар дип инде.
Алар, ну, дәүләт эшлекләре дип әйтик. Дәүләт хезмәткәрләре, дәүләт бюджетлылар дип сөйләшә геләбез, бюджетлылар. Шулай дип әйтик инде, әйме? Иртән 8 га барып, 5 тән эштән кайта торган кешеләр. Без түгел. Халык, халык мәнфәгатен кайгыртучылар. Әйме? Шушылар арасында команда, Ярар Министрлар Кабинетында эшләүчеләр, алар турнирда катнашмый, ә менә аерым бер шундый күргәзмә уены. Аңларга мөмкин инде, безнең иҗат кешеләре арасында алдаучылары юк. Алар ничек бар, шулай уйныйлар инде, әйе бит? Беләбез. Ә менә шик туа, барыбер менә шундый өлкәдә эшләүче теге як команда турында, аларны ничек тикшереп бетерәсез? Сез менә шушы Шул- җитәкчеләрне һәм хөкүмәт Шул шик туганга күрә без аларга шул күргәзмә уенын э, тәкъдим иттек инде. Чөнки аларны әгәр дә чөнки аларны әгәр дә турнирга э, кертеп, алар без белмәгән кешеләрне җыеп алып килеп турнирны отсалар, Әйе. ул бит инде бераз гына дөрес булмый. Теге татар иҗат командалары арасындагы турнирда Кабмин җиңгән икән дигән э, яңалык бу бит инде б- дөресен әйткән яңалык түгел. Шуңа күрә мин әйтәм, егетләр, аңлагыз. Алар әйттеләр, без аңлыйбыз. Әйдәгез, шундый э, матч үткәрәбез дип инде аның инде бераз гына вакытын без э, озаграк итәргә уйлыйбыз инде аларга да кызык булсын өчен чөнки алар бит инде анда килгәч килгәч әзрәк уйныйсылары килә шуңа күрә анда ике тайм булыр унбишәр минуттан дип уйлыйбыз инде син аларның һәрберсен тикшерәсең соң ничек тикшерәсез аларның без инде алар кенәгәләрен алып килергә без инде аларның без инде аларның вөҗданына да тәртипле булуына э, ышанабыз Мин калса 21 гасырда яшисең.
Сиңа бит инде 40 яшь тиздән тула син. Әллә ышанасың бу әле анда? Монда бит бу бит бу уен бит бернинди дә турнир әһәмияткә ия түгел. Шуңа күрә ул бернинди теге балалар да бернинди аның өчен очколар да бирми. Шуңа күрә ул бер дусларча уен дип кабул ителә инде. Аларның вожданына ышанып каласың син. Дөрес эшләрләр һәм чыннан да нәкъ менә шунда эшләүчеләр килерләр дип. Ә инде калган иҗат командалары өчен бу менә дигән шанс. Әйе, беренче урын өчен көрәшү. Без тулай менә хәзер э, турнирның форматы, командалар турында сөйләшербез. Яңа җыр рубрикасына тукталып алыйк, егетләр. Аннан соң инде әңгәмәне дәвам итәрбез.
Алар шулай итеп торып ич алмый. Әйе, шулай шулай. Мин дә а, шулай дип, шулай дип уйлаган күрә бит инде. Э, ш- Аларны турнирга Алар инде теләгәннәр иде теге. Без катнашыйк әле, безнең катнашасы килгән турнирда. Мин уйлап утырдым да, әйтәм, бит тикшереп бетереп булмый, яра артистларны тикшерерсең инде. Ну. Әле ул бит барыбер андый кешеләрнең җиңәсе дә килә. Анда ниләр полный теге видеографлар имя формалар алып. Әйе, әйе, анда баянчылар да мин аларга каты куйдым бит, мәйтәм егетләр. Футболкаларга кирәк бит әле.
Әй, бар ул, бар команда бар ул, дикатында. Мин дикатында красы бар бүген.

Быел сезнең команда бик э, бу- быел командалар тигез. Тигез и. Әйе, быел командалар тигез.
Капкачылар юк теге э, ни. Әйе, быел, Выраженный. әйе, быел теге бик, потому что ф- футболда бит инде ул, мне кажется, бер 50% уңыш капкачыдан тора. Быел капкачылар ике генә командада бар, әйбәт капкачылар. Аның берсе Салават абый командасында, ә теге елны торган егет Айдар. Э, Ну, ул тоже, Аязов. әйе, Ну, ул- что быел нирәк?
Әйе, без аңа теге көнне хәйран тиштеләр аны. Аннары соң инде менә шул гармунчылар командасында булачак э, теге елны җырчылара торган Адель. Адель Җәләлиев, ул бит инде баянист.

Теге елны бит инде финалда уйнадылар җырчылар белән журналистлар. Алар журналистлар ел саен финалга чыгалар. Теге елны алар, әгәр дә безнең группага эләккән булсалар, алар, скорее всего, чыга алмаган булалар. Менә без бит чыкмадык группадан. Безнең бит инде җырчылар белән Тинчурин чыкты. Теге елны җырчылар да Тинчурин да э, журналистларны җиңерлек хәлдә дип уйлыйм. Хәер. Быел менә ничәтербез икән инде? Ничек эшләрбез икән? Шул яңа командаларны ике группага аерып, шуларга җыербыз микән? Яңа команданы ике группага куйра кирәк менә талса. Ә калганнарын әй шраклы итеп бүлергәме соң инде, потому что анда калган командалар более-менее тигез. Ну, тигезләдек инде без аны быел, тигезләргә тырыштык. Җырчыларның бер-ике уенчысын бирдек Салават абыйларга. Салават абыйның быел әйбәт таң составы.

Дәвам итәбез эфирны. Бүген кунакта Фәнил Ваказов, күпләр инде аны алып баручы җырчы итеп белсә, ә, без аны чакырдык ни өчен? Чөнки 31 гыйнвар көнне турнир микрофон дигән ә, ярыш уза. Бу инде иҗат командалары арасында футбол ярышы. Монда теләсә кем Мини-футбол килә ярышы. ала, иптәшләр, карарга. Менә шуны әйтик әле без әйме.
Әй, сәгать ничәдә башлана? Тамашачыларга якынча ничәдә килергә? Ашарга буламы? Безгә татарлар өчен иң күп әйбер Әй, чәй буламы? чәй. Ә, Кыскача гына аңлатып китәсем килә турнирның программасын. Э, Без командалар белән сәгать 9-га җыелабыз, турнирны сәгать 10-да башланып башлап җибәрәбез. Уннан 2-гә кадәр барачак группа этабы. Ике ике группага бүленеп, дүрт команда группа эчендә ярышачаклар. Э, Сәгать 2-гә планлаштырылган, менә шул мин әйткән э, Кабмин командасы белән турнирның җыелма командасы уй- арасында күргәзмә уены. Ә, димәк, Шул шул уен вакытка кадәр әйе, әйе. булачак күргәзмә уйнады. Әй, анда әлбәттә безнең җыелма команда катнашачак бит инде плей-оффта уйный торган команда вәкилләре дә. Шуңа күрә без инде команданы күбрәк итеп җыеп, һәр кешегә дә уйнарга вакыт бирибез. Алар бик армасын өчен теге плей-офф уеннарына. Шуннан соң инде сәгать өчләрдән башланып китәчәк плей-офф уеннары. Өченче, дүртенче урын өчен уен һәм финал уеннары булачак инде. Һәм шулай ук бүләкләү тантанасы булачак. Быел инде артистлар да үзләре теләк белделәр чыгыш ясарга. Без инде уеннар арасында паузалар булган вакытта Э, җырлар белән һәм төрле чыгышлар белән аларны баетып җибәрбез дип уйлыйм. Димәк, килгән тамашачыларга карарга э, карарга вакыйгалар булачак. Э, керү ирекле, ләкин бер генә шарт бар инде, маскада булырга кирәк. Аннар соң икенче катта кафе эшләп торачак. Анда инде һәр команданың катнашучысына без комплекслы Э, обед, әбәт, э, әбәткә заказ бирдек. Командлар шунда менеп э, үзләре сыйлана алалар инде. Килгән кунаклар өчен инде анда кафе эшләп торачак, анда мороженыйлар, шоколадлар, төрле ничек дип әйтик инде, өчпочмаклар, сосиска в тестелар белән чәй ичү мөмкинлеге булачак. Ош калмыйсыз, иптәш. Әй, ош калмыйсыз.
Э, кайчан әле җырчы җырчыларның артистларның танылган шәхесләрнең футбол уйнаганын күрә аласыз ул бик кызыклы э, чара кызыклы күренеш шуңа күрә рәхим итегез

Теге елны булды. Әйе, аның командасы катнаша.
Ул үзе уйнамый, әлбәттә, ул тренер э, баш э, рәвешендә. Аның командасы булачак инде. Анда Салават абый да эшли торган егетләр инде, теге Тахир Гайнуллиннар, Илфат Шаяховлар анда, Рәзил Исмагиловлар. Э, алар, әйе, аларның командасына Данир Сабиров шәкерте керә. Алар өчен җан атып торырга Рифат Зарипов киләчәк. Җырчылар командасының капитаны инде Филюс Кахиров, Татарстан атказан артисты. Анда аларның командасында уйнаячак шулай Раяз Фасыхов, автор башкаручы Фәрит Низамиев, Илнар Яләлиев, Инсаф Бәдретдинов, э, Айдар Әгъләмов, э, Игорь Дмитриев, менә шундый егетләр. Алып баручылар арасында инде шулай ук э, танылган алып баручылар бар, Газинур Файзуллина, Рәдиф Әхмәдиевлар, уйный Рузил Гильфанов, Э, Илфир Зәләев менә шундый егетләр бөтенесен хәзер э, әйтмәсәм ачуланмагыз. Һәм инде э, Кәрим Тинчурин командасы коллективы шулай ук татар радиосы команда коллективы татар журналистлары һәм татар гармончылары татар баянчылары һәм татар фотографлары һәм татар видеографлары бөтенесенең фамилияләрен дә санап бетереп булмый Менә әгәр дә сезнең туегыз бер туегыз сиксән булырга тора икән, Менә. килегез шунда яшьләр менә җыелышып һәм үзегезгә потенциаль җырчысын да, видеографын да, алып баручысын да алып кайтып китә аласыз. Әй, ничек футбол уйнау э, бу- буенча сайлап ала- сайлап ала аласыз Туегыз тиз генә узып китәден теләсәгез, җитезрәк бер футболчы да карый аласыз. Туегызны футбол кырында уздырырга җыенсагыз, әгәр дә инде Сабада булды быел җәй көне. Ә кем белә? Ә кем белә?
Формат, андый формат та булырга мөмкин киләчәктә. Э, кунакларны бүлешеп, кияү ягы, кәләш ягы, тик туп тик менә шунда, ә без Әйдә, без дә бүленеп алыйк әле, реклама аннан дәвам итәрбез әңгәмәне. Быел Сабада булды бит теге, Лисфуз урыны мәле ул. Ә инде быел бик популяр урын булды инде ул. Анда вороталарда футбол уйнап

Э, Раиль трансляцияне кайдан карап булачак? Э, дуслар, э, YouTube-та, кстати, әйтеп китәргә кирәк, YouTube-та трансляция булачак, туры трансляция Зурбаян, Зурбаян аккаунтында. Кемнәр Казанга килә алмый, кемнәр районнарда яши? Уңышлар сезгә ТВ-дан кайчан карап була дигән. Быел телевидениедән күрсәтмибез, быел менә шул YouTube-та туры трансляция булачак. Кызлар танылган, кызлар командасын кайчан җыясыз? Миңа калса бер вакытта, э, миңа калса аны бер вакытта җимибез. Ул теге бердән бер хатын кызлардан ял итә торган бәйрәм. Әнә монда да самосварны җыеп әй. Әй, бер- Бердән бер бу бердән бер шундый егетләр э, тусовкасы. Анда да кызларны җыйсаң булмай инде. Булмас. Монда инде э, әзрәк кенә барыбер футбол уйный бел- белү дә шарт. Туп Белән таныш булу да шарт, күпме түгәрәк икәнен белү, шуңа күрә. Егетләр арасында гына була инде турнир. Так, тагын нәрсәләр сөйләргә була соң?
Менә шул трансляция турында әйтик. Әйе, трансляцияне әйтеп үтәргә кирәк. Аннан соң тегенең эшкә барабыз. Бер безнең уйларыбыз.
Кысыгай бер ул миңа ошый. Сез ишеп торасыңмы? Әйе, честно эшлибез. Нифига никогда не стоит. Аннары Ни? Вөҗдан газабы кимерәчәк. Ә төрле номинацияләр турында әйтсәм була. Давай, давай, шулай. О. Да, анда бит быел, быел һәрбер һәрбер команд, һәрбер уенның иң яхшы уенчысын ачыклыйбыз. Салават абый аңа бүләк әзерли. Ул кешегә. Шулай ук Салават абыйдан булачак иң яшь уенчыга һәм иң өлкән уенчыга. Шулай ук быел алты номинация була, иң яхшы уенчы, сакчы, вратарь, иң яхшы комментатор, иң яхшы капитан дигән номинацияләр. Һәм быел иң соңгы э, иң соңгы урынны алган командага дип әйтик соң инде. Э, или быел катнашучы яңа командага мы шунда, мин уйлап торам әле бер топ бүләк итәргә аларга. Да. Тут кирәге как раз нормально. Специально шару не встает. Мини-футбольный, профессиональный туп, бер, еш туп заказать итеп. Сәлам, микрофонның алсу тышы ничек итеп ашалган ул дигән. Бу ничә Ул башланган? ел, э, менә карантинда әйбер сибә башладык та теге. А, карантин вакытында антисептик сипкәннәр шул разъедать иткән Кыеп ашап. бетерде, е. Ага. Дәрестә краннар салдырачак, анда шулар кабышты башын.

Кирәк җирдә үссен иде алар. Сине сипкәннәр бугай инде.
Мин теге э, кайракта бит теге Mercedes әйберләр үткәрә. Mercedes теге нинди шундый Mercedesка ошаган знакларны төшереп сатырга җибәрсәң, менә минем монда ясарга була. Не было знак. Ә? Сияк знак. Менә шунда сиек чыгып тора, кара. Күрәсең иске. Шунда. Әйбер бар, сикертмәсе бар. Син динар шулай көн саен 22 килеп утырасың балам. Или сиңа аның өчен түлиләрме? Килер өчен диген. Таксига. Син лә- киртә белән пробка эләкмисеңме да? Азан аренда тормыйсыңмы син? Зөлфәт, син каян килеп йөрисең? Имсиннән генә? Имсиннән?

Вакытын самга телефонга кермәскә, телефонга керсәң, анда сразу биш тула. Мин наоборот телефонда ятам, ардырырга дип. Былай итеп ятам теге специально, теге ардырам үземне. Үзләрне. Биткә төшкәнче телефон кулдан чыгар. Әйе, әйе, куллар уеп бетә белән. Аннан соң шалт алты.
Киттекме?
Кемнәрдер ниндидер сәбәпләр аркасында бара алмаска мөмкин. Алар өчен махсус

Зур Рәхим баян итегез. дип атала. Зур зур баян аккаунты, алар аларга сылтамаларны без бөтенесен инде бөтенесен дә инде э, аккаунтта биреп барыбыз. Турнир микрофонның Инстаграмда үзенең бите бар. Э, Шулай ук менә турнир микрофон дип атала. Шунда керсәгез, анда бөтен яңалыклар, бөтен фотографиялар, узган елны уеннар ничек барган һәм кемнәр җиңгән, кемнәр иң яхшы уенчылар булганнар, бөтенесе язылган. Иң яхшы уенчылар дигәннән быел да безнең э, н- э, алты номинация булачак. Без һәр елны официаль номинация. Әй, әй, официаль номинацияләр.
Без һәр елны һәр елны ачыклыйбыз иң яхшы капкачы, иң яхшы сакчы, иң яхшы һөҗүмче, э, иң яхшы капитан, иң яхшы уенчы MVP һәм э, теге елны яңа э, өстәлде номинация ул иң яхшы комментатор. Чөнки анда иҗат әхел иҗат шәхесләре бик күп бит инде алып баручылар. Без инде тырышабыз һәрбер уенны аерым кешегә Э, тапшырырга ул э, комментарийлар бирәчәк. Быел әзерлибез һәрбер команданың составын, анда номерлар язылган була, комментаторга җайлы булсын өчен номерлар буенча карап, менә бу номер астында шушындый уенчы уйный дип, э, белеп бетермәсә дә, ул инде чамалаячак.
Номерларны ничек кия торган буларын һәр уенчы.
Һәрбер уенчы. Менә ул бит Манишка белән. Әйе, ул танылган, менә танылган шәхесләрне бит инде былай да беләсең, йөзләренә карап, ә шул ук мәсәлән теге кадрның икенче ягында кала торган кешеләр, шул фотографларны, Э, мәсәлән баянчыларны төрле ансамбльләрдә уйный торган баянчыларны йөзгә танып бетермәскә мөмкин комментатор шуның өчен инде мин бигрәк тә яңа катнашкан командаларга номер суктырга куштым инде аркаларына сиңа номер кирәк түгел әйе зөлфәт сиңа номер кирәк түгел анысы өчен бер дә борчылма
Юк, минем элеккеге э, форма бар, ләкин ул утсы ярамый диделәр. Һәр яңаны менә эшләтәсе булам. Чөнки узган елгы турнирда безнең Зөлфәт э, трансфер белән башка команда өчен уйнады. Чит илдә гомумән. Бар иде рәхәт вакытлар. Аннары менә ярар номинацияләрне атады Гайвит. Кызыксындыру чаралары, мәсәлән, артта калганрак командаларга. Махсус бүләкләр дә булачак.
Безнең турнирның якын дусты бит, ягъни попечительләр советы рәисе Салават абый Фатхетдинов һәрбер уенның Ә иң яхшы уенчысын, һәрбер уенның иң яхшы уенчысын ачыкларга тәкъдим итте һәм үзе аларга бүләк әзерли. Шулай ук Салават абый турнирның иң яшь уенчысына һәм иң өлкән уенчысына э, шулай ук бүләк бирәчәк үзеннән. Э, шулай ук инде турнирда бәлки быел беренче тапкыр катнашкан яки теге э, ат чабышындагы шикелле иң соңгы килгән атка э, бүләк бирәләр бит әле бәлки шулай да кызыксындыру йөзеннән Э, иң соңгы урынны алган командага да аларга бер стимул булсын өчен алга таба футбол белән шөгыльләнергә э, без оештыручылар шулай ук бүләк әзерлибез бүләге нинди әйбәтме э, без аларга футбол тубы бүләк итәбез мини футбол тубы бүләк итергә уйлап торабыз рамил әйбәт булыр ел мини футбол тубы нишләп әгәр дә без беренче февраль көнне татар радиосына туп күтәреп кайтып төшсәк димәк безнең кулда туп дип башласак иртәнге эфирыбызны аңларсыз инде шуннан безнең ничәнче урын быел Быел ниһаять без э, сти- стабильлекка ирештек. Быел э, бер э, бөтен командалар да тигез. Э, Быел менә шулай килеп чыкты. Һәрбер командалар да тигезләште. Һәрбер командада бар бер 2-3 теге футбол белән футбол белән даими шөгыльләнә торган кешеләр. Э, Шуңа күрә быел бик кызыклы турнир булыр дип э, атарга була. Теге елны чөнки барыбер состав буенча җырчылар командасы алар фаворит иде. Һәм мин үзем шәхсән турнир башланганчы ук аларга Э, куйган идем дип әйтик инде менә болар э, теге акча куймадым инде бер уйладым менә быел э, җырчылар җиңер кебек тоелды миңа ә быел андый андый фаразны мин әйтә алмыйм димәк аермачык фаворит синеңчә юк аермачык быел фаворит юк димәк коэффициентлар тигез булачак әйе әйе әйе шулай шуңа күрә быел быел менә быел иң көтелмәгән теге нәтиҗә ягыннан иң көтелмәгән турнир э, дип уйлыйм мин килегез иптәшләр 31 гыйнвар көнне Димәк, көндезге сәгать унда Ак Барс көрәш сараенда башлана турнир Микрофон чарасы. Бу бик зур, бик матур спорт чарасы. Монда инде кемнәр яңа гына кушылган, футбол уйнаячаклар, мини-футбол турниры һәм күп кенә танылган безнең иҗат әһелләре. Тагын бер генә, тагын бер генә. Ә, менә монда бер сорау килгән, Фәнил. Ә Иң яхшы җанатар номинациясе булмыймыни дип сорыйлар. Мөгаен язгандыр узган елны шушы номинациядә җиңгән кеше, анда безнең бер егет бар иде, бик актив, ул бөтен командаларга җан атып торды, аларга аңа шулай ук без бүләк тапшырган идек безнең генераль партнердан. Быел яңадан шуны да әйтергә кирәк, менә без бит инде иң яхшы номина, иң, иң төрле номинация җиңгән иң яхшы уенчыларга тапшырабыз статуэткалар. Быел шул статуэткалар гына булмый, быел шул, шуңа өстәп, безнең турнирыбызның бер даими партнеры, Һәрбер уй шушы номинация җиңгән кешегә 5000 сумлык сертификат әзерләде. Әйе, ул монда инде эфирда яңгыратмыйм, ул ресторан, ул танылган ресторан, шунда барып, шушы кеше ул сертификат белән файдалана ала. Бик гайбәт, бик шәп. Менә шуңа күрә быел бүләкләр ягыннан да тфү-тфү-тфү, Аллага шөкер. Хәтта Шуңа күрә социаль лигаларда моның кадәр бүләкләр бирмиләрдер әле. Әй, официаль лигаларның да күбесен әле YouTube-та туры трансляция алып бармый торганнардыр. Шуңа күрә җанатарларны да, иң актив җанатарларны да игътибарсыз калдырмабыз.

Мин Сез- менеджер Эльвира. Офис менеджер.
Ага, димәк, бөтен э, килгән заявкаларны, шалтыратуларны шушы кыз кабул итә татар радиосында. Сез шуның белән сөйләшәсез телефонга шалтыратсагыз, мөгаен, ниме? Вот булса мин инде э, студиянең кунагы. Мине куып чыгардылар да, әллә кеше- әллә кемнәрне керттеләр. Давай, без уен уйныйбыз хәзер. Анда Зөлфәткә инде сораулар бирәләр, ул җавап бирә. Аннан соң шул сорауларга мин җавап бирәм бугай инде. Шуннан соң безнең җаваплар никадәр туры килгән тикшерәләр. Хомай килмәдеме? Сторис төшерәсеңме? Мин туры эфирда бөтенләй аерып тормыйм инде. Мине чыгарып җибәрделәр әле, әйткәнемчә. Так, сораулар бар юк анда инде. Тилфет Фәнил. Йо, йо, Василия, мин эшләмим, мин килдем турнир микрофон буенча. Бу атнада 31 январь көнне Акбарс Крыш сараенда бөтен татар артистлары, татар җырчылары, татар актерлары, татар алып баручылары, танылган шәхесләр җыела. Шуңа күрә аларның футбол уйнаганын күрәсез килсә, рәхим итегез. Керү ирекле, бер шарт бар инде, маскагызны эләктереп килегез, ярыймы? Бик күңелле булачак. Бик күңелле булыр дип уйлыйбыз. Кайчан күрәсең әле э, танылган кешеләрнең футбол уйнаганнарын? Сәлам, сәлам барыгызга да. Наилә апа, сәлам. Мин татар радиосында кунакта. Все. Хәзер бик кызыклы, кызыклы күренеш булачак. Әнә Зөлфәт мин ишетмим аны. Зөлфәт ниндидер сорауларга җавап бирә. Э, Хәм мин кереп тур шул ук сорауларга җавап бирәчәкмен. Менә соң никадәр без безнең уйларыбыз, ә уйларыбыз бер дип атала ул. Без никадәр бер төрле уйлыйбыз икән Зөлфәт белән. Шуны ачыклыйбыз. Без райондашлар буларак

Сораулар булса языгыз, мин җавап биреп ала алам тиз генә, пока вакыт бар. Сәлам, сәлам барыгызга да. Сез сәламнәр генә җибәрәсез. Хәмин берәмсә. Без карыйм. А, мигә чыга икән монда. Ясамда. Кемнәр әле генә кушылды безгә, мин Татар радиосында кунакта. Турнир микрофон турында сөйләшәбез, инде ярты сәгать. Турнирда булачак яңалыклар турында, анда катнашачак командалар турында, э, индивидуаль номинацияләр турында сөйләдем. Э, нинди шәхесләр анда катнашачак? Зөлфәт белән түгел, шалтыратучы белән дигән. А, белмим мин. Аннан соң мин дә уйныйм бугай инде ул уенда. Хәзер тәртибен төшенеп бетә алмыйм әле. Ә, алар, алар шалтыратучыга сорау бирәләр. Ага, мине чакыралар. Мине чакыралар.
Без шундук бүләк, бүләк бирәчәкбез радио тыңлаучыбызга. Бик озак уйлады Фәнил. Кем уза беләде?
Безнең бу шалтыратучыбыз.
Ага. Гадәттә теге тиз тиз шалт шалт итеп әйтәләр. Ну, авыррактыр, чөнки хатын кыз өчен барыбер менә бу сүзләр
уйларга туры Отадыр яңа.
Ул мин дә шулай э, җавап биреп барам. Мөгаен шулдыр. Машинада барган вакытта ул сорауларга мин дә җавап биреп барам. Шуны Машинада бөтен кеше җиңүче анда.
Шулай телевизор каршында да бөтенебез җиңүче. Беренче сүз китек. Футболчы.
Месси. Юк, уенчы диде ул. А, а, шулай итәргә мени? Юк, Юк. Ассоциация.
Башка А, а, а. нәрсә. К- Команда.
Коллектив. Э, Төркем.
Якын килдек әзрәк. Рекорд.
Нәтиҗә. Ярыш диде. Җиңү.
Кубок.
Бүләк. Менә тәни өстенә генә басам дип бара. Ләкин бишенче туры килер. Ага. Итек.
Кыш. Молодец.
Әйбәт.
Бәхет елмайды гүзәлгә. Ә мин берсем берсем булса туры килсә аңа бүләк булайым. Гүзәлне итек коткарды. Гомумән спорттан читкә китеп, ну алай дисәң, итекле хоккей дигән спорт төре бар. Әйе, без уйнаган идек бит әле бер елны рәхәтләнеп ракета э, стадионында. Әйе, әйе. Ичмасам, Шундый күңелле бер турнир булган иде, итекле хоккей турниры. Гүзәл, сезне котлыйм чын күңелдән. Әле Татар радиосының күчтән эштә булыр. Сезгә шалтыратып әйтерләр кая, ничек килеп аласын. Әлегә тиз генә сәламнәр юллагыз да һәм шуның белән саубуллашырбыз. Молодец. Язып куйган ахрысы бу текст. Шундый тиз итеп әйтте. Рекламага бүленеп алдык та, шуннан соң Фәнил белән э, әңгәмәне дәвам иттербез. Әле сорыйсы берничә момент бар.
Лицензия ЦБРФ дигән шикелле әйтте. Лицензия Э, ЦБРФ.
Хамай 2 X белән тизләтеп әйттерде моны. Ике генә тапкыр тизләтәмени, Я, кажется. былай әйтәм инде.

Миңа калса ул просто теге эшсезлектән штори теге.
Давились, күрсәтмиләр бит, но погоди. Прямой эфир артта калып бара дигән. Ну, ярар. Артта калып бара. Беренче булмый инде аны.
Так, алай юкса син кия сыйлыйм димә. Мин катлак бар беренчедән. И катлак юк таләм.
Сез көн сайын нидер тема аласызмы мәктәптән? Әйе, я Касательно календарьдан темалар. берәй инде. Я просто так.
Әйе, бүген шул турыда сөйләшәбез. Мәсәлән, әйе. Әйе. Бүген нинди тема? Бүген интернетның файдасы һәм зыяны дигән. Ну, аны обычно без шул бер сәгать тирәсендә сөйләшеп алабыз да инде. Аннары дальше уже мондый яңалыкларга күчәбез.

Мин балаларны урамга тиккәләп чыгарам. Ялларда ту, иде. Утыралар. Юк. Юк, безнең чыгасы килми. Бетем ничек чыгасы килми инде. Ну күп бигом мәйтәм давай киенегез, сез сапка багалавай. Мәйтәм әнә сезгә дип тау ясап куелган. Шугыз. Ну да кызык түгел. Охону сүрин мәйтәм. Маннар тәки куып чыгарам да китәләр. Тегендә ике урам аркылы. Ан бер малай амаль тора инде. Аннары тагын бер урам аркылы алмаз. Алар теге шунда аралашалар инде. Безнең Балалар белән бергә. Шунда баралар да, шуларны чакыралар, аннары тавышу алар. Аннары я берәрсенә тек тизрәк кайту ягын карыйлар шулар бер. Мин көтмим боларны, мин гына киләр көтмим, бөтенләй тавышу булмыйма. Әй, шушы безендә. Урамда уйнар иде, потом домофонга шалтырата төшә. Әти, маңа керсәм ярыймы? Бу безгә керсә ярыймы? Әй, әй, Мин әйтәм, әй. улым, урамда гына уйнагыз инде, мин әйтәм. Ну. Ә үзем чыксам, уйныйлар алар тегене. Әти әйдә инде безнең белән. Әй, шулай шул.
Ох, менә менә миңа эткә хәзер ни алырга кирәк?
Югалды.
Эткә алган инде ни, теге Тагы бирде торган. чагы бирде торган. Ага.
Димәк, эт тайды да, и әйберсе дә югалган. То ли этләр белән сугышканда теге өзелеп төшеп калган. Ну, вряд ли, ул өзелә торган әйбер түгел. и. Кемдер салдырып алган инде аны. 500 тәкә тора әле ул. Һәм менә шуны алырга. Тагы кирәк. торган әйбер аркасында.
инде. Короче, алар Әйе, ик- ике крючок өстендә тора инде, ике ни. И чтоб муены аркылы түгел, ә тән аркылы такта. Шуны тагып куясың тюбингка. Ике тюбинг тагасың, икесен дә балаларның. Тик-тик-тик-тик.

Сиңа жалоба килде. Шуңа күрә торган очракта да голлар кертергәләсең инде. Зөлфәт абый, Зөлфәт абый дип яза монда э, Инсаф Исмагилов, Ризәл апаның улы. Иштеп алган ахырсы. Зөлфәт, э, Инсаф сез киттегезме инде? Э, кайдыр китергә җыенадырыгыз дип. Аңлавымча, соңгы фотографияләр шул җирдән керә. Ярар инде дә. Интернет бит инде ул, шундый әйбер. Ютубтан да мат перемат. Мәгәннәргә. Телевидение өтеп керде тәки, имет телевидениедан ергә үтеп керде тәки интернет аша. Мат. Телевидение?
Ну, менә YouTube бит инде ул хәр телевидение кебек кабул ителә. Тукта хәр шул гына булган интернетта.
Бер тап... Бер... Ишләбит дигән. Ник берсендә теге тыңлаган идем, Белыйның, Руслан Белыйның дуть белән интервьюсын. Ул әйтә, стен комик чыккач ди стендап комикты, если публиканы цеплять алмый икән ди, ул короче сүгенә башлый. Ул короче какой-то шундый реакция килеп тора ди.

Стендаперлар алар сүгенмиләрдер инде. Дәвам итәбез, э, дуслар. Бүген бездә кунакта турнир микрофон чарасын, бәйгесен оештыручы Фәнил Ваказов. оештыручыларның берсе дип әйтергә кирәк. Оештыручы гына түгел, миңа калса, э, турнирда катнашкан һәрбер кеше аны оештыручы булып санала ала. и. Ләкин башлап җибәрүче кирәк, әй, беренче. Идеясын тудыручы кеше.
Җитәкләп йөрүче булмаса, чабулап йөрүче булмаса, аны беркемгә дә кирәге калмый ул. Бу Әйе. хакта Фәнил Ваказов э, инде тырышып, тырмашып, э, инде командаларны туплап, сез әзерме, катнашасызмы быел, бармы уенчыларыгызның исемлеге дип дер- Аша- Ашавына кадәр борчылып торган. Әйе, нәрсә. әйе, әйе.
Менә шуңа күрә инде Чөнки мин үзем футболны яратам. Футболны яратмасаң, а, миңа калса, аны миңа аны аңа әзерләнү, э, менә шулай команданы туплап йөрү ул үзе бер рәхәтлек китерә. Ул рәхәтлек кит- китермәсә аның белән шөгыльләнеп булмас иде.
Быелгы турнир турында без инде бу эфир буенча сөйләштек, аңладык нәрсә буласын. Ә, Программаны сөйләшеп, номинацияләрне сөйләштек, командаларны без шулай ук э, бүлешеп чыктык. Онытмагыз, иптәшләр, бу Акбарс көрәш сараенда була, буталып, әле әлдә э, буталучылар бар. Акбүре Э, залы дип. Юк, Ак Барс көрәш сарае. Бу безнең Миллениум күпер янында. Әйе, Ривьерадан ерак түгел. Юл ягын, юлның теге ягында, Ривьераның теге. Әмирхан проспекты буйлап инде. Шул булып чыга инде. Парковка, парковка бар, керү бушлай, бар тик э, үзегезнең саклану чаралары гына булсын. Бу маска һәм кирәк булса инде Перчаткалар алсаң да була. Тоб очып килсә, э, тотырга перчатка. Әйе. Һәм э, яхшы кәеф белән балаларыгызны алып килегез. Әйе. Бигрәк тә малайларны, кемнәрнең малайлары үсә.
Узган ел э, турнир искә төште.
Узган ел безнең трибунада бар иде таны җанатарлар һәм алар кайберләре хәтта ахыргы уеннарга кадәр утырдылар җанатып э, теге ниндидер кайсыдыр командага бәйле түгел ә ирекле килгән тамашачылар Турнирның рәсми ачылу тантанасы сәгать 11-дә булачак. Э, иң кызыклы вакыйгалар миңа калса бер сәгать берләрдән башланып китәчәк ул бит инде ял көне иртә белән иркенләп торып э, иртәнге ашыгызны ашаганнан соң гаиләгезне җыеп әйдә бер чыгып керик әле шундый матур бер чара була була икән алып барыгыз керәш районында дип шул сәгать берләргә килсәгез миңа калса иң кызган моментларны эләктерерсез син бит унда башлана дигән унда бит инде группа этабы башлана анда командалар группаларда уйнаячаклар ә инде теге группалардагы э, интригалар Дип әйтик инде, ул бит инде бер-ике уеннан соң группадагы вакыйгалар ачыклана башлый. Шул вакытта инде иң кызык уеннар э, булачак. Сәбәпләргә бит инде анда кайсыдыр командалар төшеп тә калачак. Төшеп калмас.
Миңа калса әле анда һәрбер команданың бершәр уены калачак. Шуңа күрә шул вакытларга килсәгез, бөтен уеннарны күрә алачаксыз, бөтен командаларны. Гадәттә бит инде һәр команда, һәр команда өчешәр уен уйнаячак үзенең группасында. Ул мәсәлән, беренче, икенче уенны, э, мәсәлән, э, ничьяга уйнап, Бәлки аның язмышы шушы өченче уенда хәл ителер, дип әйтәм менә. Шул өченче уеннар алар бит инде һәр вакытта да э, иң группадагы иң соң уеннар алар һәр вакытта да иң хәл иткеч була. Шуңа күрә анда интрига бар. Белмим, безнең өчен ул өченче уен гомумән э, кызыксыну өчен генә уйнатыран уен булып каладыр. Бе- Безнең э, безнең уйнаганны күрәсегез килсә, иртәрәк килеп.
Я, я, алай, алай димәгез, быел татар радиосының составы бик э, әйбәт. Шуңа күрә миңа калса, менә нәкъ шушы өченче уен сезнең э, язмышыгызны Э, хәл итәчәк. Безнең уенны гына карарга дип киләсе булсагыз, шул уннарга килегез инде. Киләләрдә карарсыз да, аннан бәйләрдә кайтып китсәк. Һәм шушы э, ноктада без инде эфирны төгәллибез. Уян татар тапшыруында э, кунакта Фәнил Ваказов булды. Ул безнең турнир микрофон чарасын оештыручы һәм алып баручы радио Безнең экс-хезмәткәребез э, нәрсәләрне оныттым тагын җырчы. Җырчы. Юк, инде бөтенесен э, әйтмә, вакыт бара. Вакыт бара. Э, Әй, мин- Блогер, иң мөһиме блогер. Яни Әлеге без ансын менә башта әйтергән А. танышыбыз. Бит Хәзер шушы өлкәне дә яулый башлады. Дөрес тукланасың килә икән. Фәнил Ваказовны кара. Ул Туклану турында бара түгел соң хәзер соңга. Анда юк, анда бөтенесе бар, все по чуть-чуть. Тормышын өйрәнәсең килсә, кереп чыгыгыз Фәнилнең. Бу болар иратларга гына кагыламы синең ул киңәшләрең, әллә хатын-кызларга дамы? Юк, ул бөтен кешегә дә кагыла.
Анда инде иң төп киңәшләр, әгәр дә менә теге туклануга игътибар итәсең килсә, анда иң база киңәшләрен яздым инде мин үземнән чыгып, үземнең тәҗрибәдән. Монда ике блогер утыра. Әгәр дә син дөрес тукланасың килсә,

Торналар һәм шушы якын дустым барын онытма. Кешенең гел беренче җырлары. Истә кала инде ул. Но. Ярар, шуның белән эфир тәмам. Эфирны сакламаса куштылар инде. Саклам.
Саклама кирәк.
Сакламыйм эфирны. Кемнәр безнең белән булды, рәхмәт.
Аерылышабыз.